Hallelujah abusuafo, ɛnnɛ so masan atena ase ɛyɛ mo nuabaa Ɔhemmaa Kyina na nnɛ ɔne mo reba abɛtwetwe nkɔmmɔ. Ɛnnɛ manya the chairman of NPP Zaragoza ɛwɔ ha yi sei a mepɛ sɛ me ne no bɛtwetwe nkɔmmɔ ɛfa budget a ɛ month a yɛtwaa mu ɔmanpanyin ɛde bɛtoo dwa so. Me papa, mema w'akɔ ababa de kɔ one TV so. Megye wo sɛ ɔbaapa.
Yɛda Nyame ase.
Mpaakyɛw wobɛbɔ wo din Na wobɛbɔ wo fuu name ama me ɛna sɛ wote kurom ha yi sei anaa sɛ woba visit wɔ kurom ha.
Yoo Ɔhemaa, me din de Mister Sanko anaa dodoɔ no frɛ me Michael Sanko. Ɛɛ me baa kurom ha akyɛ yie paa, m'abusuafoɔ, me yere ne me mma nyinaa wɔ kurom ha.
Okay ɛɛm papa mepɛ sɛ me ne wo di nkɔmmɔ kakra ɛfa budget a last month eh, Ɔmanpanyin ɛde bɛtoo dwa so. Mepɛ sɛ mehu w'adwenkyerɛ kakra ɛmfa ho.
Yoo, Ɔhemaa, deɛ ɛdi kae, mɛdi kae de nkyea ama Ghana Manpanyin Nana Addo Dankwa Akuffo Addo, ɔne n'abadiakyire Dɔkta Bawumo Ba Bawumia, Mahmudu Bawumia, ɛne Ghana mpanimfoɔ Ɛyɛ NPP ne ministers ne grassroot foɔ nyinaa mekyɛɛ wɔn nyinaa. Ɛɛ nokwasɛm ɔman biara a yɛnnye tax no ɔmaa no ntu mpɔn. Na budget no baeɛ no ɔkɛn no Foria Tadic budget no baeɛ no mate sɛ opposition foɔ no ɛɛka nsɛm bi fa ho sɛ wɔn ayɛ dɛ wɔn nye budget no ntum. Yɛ wiase sɛɛ yɛ akyiri kooko a yɛ ne ne ma. Mo a mo se mo nye budget ntom yi, mo nso mo akyerɛ nneɛma a mo de ama abaa no sɛ ɔnhwɛ so na dɛ ɔnyɛ. Yɛ nkɔkye aduro nso mmra ɛnoa ne ahaha yi aa. Na baa no atena ase ahunu sɛ mmere bi a ɔman no yɛ kɔ bɔ bosea firi Kwame Nkrumah pɛn so mmere bi a ɔman kɔ bosea bɔ ɛne yɛ de abɛtuatua wɔ yɛ ho ka ɛde bia yɛ mpuntunwuma. Ɛnnɛ nso, wiase nyinaa, yɛn nyinaa nim yadeɛ a asi wiase. Ɛnam Covid-19 a ɛbaeɛ yi ama wiase nyinaa adane abutu. Enti ɔman no a wo nso woresɔre wo nan so akɔ ne kurom akɔpɛ bosea no, saa ɔman no, ɔno ɔwɔ he ntafere? Enti hefa na ɔbɛnya sika no de ama wo? Enti na sɛ woyɛ ɔmanpanin a, Wowɔ foresight a, wodwene kɔ akyiri a, adwene a ɛwɔ sɛ wode ma ne sɛ wo manfoɔ no na ɛwɔ sɛ woma wɔn din ntoboa ntoboa kakra a wobɛtumi de asiesie wo man. Ɛno nti ɔman no ɔpanin no yɛ adwene sɛ saa mmerɛ no yɛntumi nkɔ bosea bɔ mpo koraa no, sɛ yɛbɛtumi akɔ koraa no a, mmerɛ no asoseɛ no yɛatumi ahu yɛn ho adwareɛ. Nti no deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ ɛwɔ sɛ yɛgye kakra kakra na yɛde boa yɛn ho. Nti wɔde budget bi baa sɛ yɛfrɛ no e-levy. E-levy no ne sɛ

Sɛ me na masan mede ama wo a, wo a wokɔgyeeɛ no nso koraa no, wo nso yɛbɛsan atase wo. Nanso so ɛnte saa? Wo a wode kɔma obi no, wo nko ara na wobɛtua. Enti na ɔman no, ɛyɛ yɛn a na ɛwɔ sɛ yɛkyekyerɛ, nyɛ obi na ɛsɛ sɛ ɔfiri abɔntene bɛkyekyere ɔman no ma yɛn. Enti sika no a baa no agyeɛ no, ɔregye de ayɛ mpuntuodwuma ama ɔman no atu mpɔn. Because aburokyire a yɛwɔ ha mmerɛ biara, yɛn nyinaa ka sɛ grass nko ara Ɛnnɛ biribiara yɛ ok, biribiara yɛ ok no, sɛbio ɛnyɛ obi na ɛbɛyɛ maa wɔn o. Ɛyɛ wɔn ara temanmufoɔ no ara na ɛgyegye sika de boa aban no ma aban de yɛ mpotunwuma. Enti si dɛn na wo deɛ wontua obi na yɛmfa nyɛ mpotunwuma mma wo a, wo se wo deɛ dɛn, wontua. Enti me nua, deɛ aban no de aba no, yɛn nyinaa mmɔ n'akyi dɔm. Sɛ yɛpɛ sɛ ɔman Ghana yɛ te sɛ aburokyire na yɛkra bɛhwɛ a, yɛn nyinaa mmɔ n'akyi dɔm na adwene a ɔman, ɛyi, ɔmanpanin de aba no, yɛagye adwene pa a ɛbɛboa ɔman no. Sɛ sesia no a NDC foɔ ɛngye nto mu no, dɛn na yɛbɛyɛ afa ho? Ɛɛh NDC foɔ no deɛ wɔn aka wɔn adwene because ɛɛh amamua no a ɛyɛ buo no wiase nyinaa yɛ wɔde biribi a yɛfrɛ no democracy ka bi na menka bi ɛno ɛna yɛde kyere wɔn man na yɛ parliament nso a ɛwɔ no ɛyɛ dodoɔ no amamuo ɛna yɛka ɛno nti no yɛhwɛ mu a NDC foɔ no ɛyɛ 37 yɛn nso yɛyɛ 37 But yɛwɔ eh, baako wɔ hɔ a ɔno no ɔto aba a ɔto de ma yɛn nti yɛabɛyɛ 38 a ɔno yɛ independent candidate a ɔno wɔ hɔ a ɔto aba de ma yɛn nti no mmerɛ a ndc foɔ yɛɛ sɛ wɔn nye ntum no na wɔn yɛ 37 37 so according to mmara na ɛwɔ parliament no wɔn ntumi ɛnyɛ dodoɔ no a wɔsɛ dɛn wɔtumi de bɔ biribi guo nti ɛno deɛ ɛyɛ deɛ dɛn ato agu bɛ sika ayi dihyɛ ne baayɛ no a parliament no bɛsa abɛtena aseɛ no NPP 38 no ɛtumi gye tum nti ɛno ɛna ɛsi a ɛwɔ hɔ a yɛyɛ ho adwuma seesei. Na wɔn a increase price no ama drivers foɔ ɛkɔ strike wɔ ho no ɛno nso mepɛ sɛ wo nka biribi kakra ɛmfa ho mma me. Yoo
ɛɛ. Me nuabaa anaasɛ ɔhemaa, ɛɛfuɛ no, ɛnyɛ abae no mmom na atoto mu. Sɛdeɛ yɛdii kan kaeɛ no, yɛn nyinaa nim Covid 19, ɛbaeɛ no ama wiase nyinaa ayɛ den. Sɛ wobɛkae koraa no, ɛnkyɛe bi bebree na yɛn nea Britain ha yi ara koraa no, na wɔsa line de tɔ pɛtro. sɛ ɔgye di britain koraa san line tɔ petrol wɔn a yɛkɔ wɔn abosea bɔ no wɔn san line tɔ petrol america efiri mmerɛ a america bɛyɛ america wɔn wɔ biribi a yɛfrɛ no reservoir a efiri wɔn pɛn so nyinaa no wɔn kyɛ sɛ wɔn sie petrol a wɔn wɔn san ka kɔpem sɛ si wia sɛ wɔn ni yɛn wɔn adwene mu susuɛ no sɛ ebi ebedum de ebi no petrol bɛsa ɛdi sɛ petrol san ɛhɔ ɛna wɔn kɔ yi wɔn petrol na saa deɛ ahwɛ wɔn ho ɛnɛ koraa no. Ɛnam ahokyere aba no nti ne petro ayɛ den, ɛbo ayɛ den wɔ Amerika no nti no, ɔmanpanin no abue petro no sɛ dɛn? Wɔyi bɛyɛ 50 barrels of gallon de ama ɛyɛ Temamufoɔ no deɛ awie so. Ɛno nti no, ɛɛ Ghana manpanin ahu sɛ petro no, ɛnyɛ yɛn na yɛyɛ. Yɛn kora yɛtu bi kora yɛde kɔ, yɛde ba ha sei, ɛne yɛabɛsane so ansa na yɛasa akɔtɔ de abrɛ yɛn. Yɛn nsa ntumi nhu yɛn ho adwareɛ. Ɛna mede kan kaeɛ no, Petro no so ntoboa nkakrankakrankakrankakra no, ɛno na baa de yɛ kwae, ɛno na baa de si hospital, ɛno na baa de yɛ biribi mpotudwuma a ɛwɔ ɔman no mu. Enti sɛ wɔmfa kakra to so a, me nua, bɛbɛyɛ dɛn na ɔman no atumi akyekye? Enti nyɛ deɛ nka baa pɛ ne sɛ nka ɔno bɛdi sika bɛgu ayi, sɛbi ɔtaxes bɛgu petrol no so ama ne manfoɔ asusu twatiri, na mmom sɛdeɛ ɔman no bɛtu mpɔn ne yadeɛ nso a ɛbaeɛ no, ɛno na ama sɛbi nneɛma saa akɔ. Nso so yɛhwɛ mu a, oppositionfoɔ na ɛtaa akyire de sɛn sɛ, yɛhwɛ 2015 ɛɛ bɛyɛ June mu hɔ, The same thing happened. Ahyɛnkafo kɔɔ strike tia a that time yɛn nua yɛn excellency eh, former president Mahama ɛna na wɔ so. Adrabafoɔ kɔ a yi tia wɔn but wɔn nnwuma aka no sɛ yɛntia obi a wɔn kɔɔ strike bɛyɛ sɛ three good days but wei yɛ deɛ deɛ nam sɛ Nana Addo wɔn wɔdwene nipa ho na nipa koma da no so no nti no ɛmira asɛm ɛbaeɛ ara na yɛn maame ayi Firima Opare wɔfrɛ wɔn de sɛ president sɛ wɔn bɛhyia wɔn Madabafoɔ mpanimfoɔ no wɔn mmra bɛhyia no within four hours ɛna president no nkɔ tena ase a wɔn kaa yɛ anteaseɛ yɛ adwuma ɛnti saa papa wɔ yɛ a yɛnya na wɔbu ɔman no ɔyɛ wrestling president a mefii sɛ sɛ yɛn nyinaa de akoma ɔman no sɛ wɔn mu ɔman no man a Ghana bɛtu mpɔn.
Yɛhwɛ a Ghana a, ebinom se Ghana economy ayɛ den, na dɛn na wobɛka afa ho? Yoo,
Ɔhemaa, meda ase. Ɛɛ, ɛwɔ mu sɛ Ghana ayɛ den. Sɛ metena wɔ afidie so ka sɛ Ghana anyɛ den a, na meboa, na kyerɛ sɛ manni nokorɛ. Nanso so Ghana ayɛ den no, Ɛmfiri yɛ President Akuffo Addo na ama Ghana ayɛ den. Ɛfiri sɛ ansa na yɛbɛba abaa mu no, 2017 no, na Ghana yɛ inflation ne yɛ nneɛma no, na ne nyinaa yɛ high. Because yɛbɛkae a, Kuffour bɛfa ma, memfa mfiri Kuffour time no mmra. Mmerɛ Kuffour bae 2001 no, na Ghana ɛyɛ den paa. Ɛnti Ghana, President Kuffour koraa bɛfa yɛ kɔ HIPC. Wɔde yɛ kɔ koraa na ɔno ara ne nkorɔ ne cabinet foɔ koraa mpaninfoɔ no bi mpene so but nam sɛ wɔn nim deɛ nti no wɔn sɛ wɔn nim yɛ ɛbɛ because ne ka amene wɔn man no na PNDC a wɔn atan wɔn ho abɛyɛ NDC no wɔn atena so 19 good years nti ne kofoɔ twa ne ho ɔne ntwa nti wɔyɛ n'adwe sɛ wɔde ɛbɛkɔ yɛ pick ansa na wɔsa akɔ yɛ firi ampa wɔteki saa ɛyi no adwene no ɛboa no Enti mmerɛ a wɔde yɛ kɔɔ Hepik san baeɛ a yɛde yɛ ka kɔ kyɛɛ Hepik no wokɔ hɔ a yɛde wo ka kyɛ wo ɛfiri sɛ yɛhunu sɛ saa mmerɛ yi woyɛ akwadaa foforɔ wontumi nnware enti no ka bi a ɛwɔ so biara yɛde kyɛ wo ampa wɔde kyɛɛ yɛn ɛna yɛstate sɛ yɛbɛbɔ bra foforɔ enti me deɛ me me ba me fa sɛ saa mmerɛ kɔ wodeɛ na wohunu biribiara kɔ na wosua koraa no a ɛɛ me nua panin deɛ wɔn deɛ ɛna me nua kumaa deɛ wɔhunu wohunu Ghana sɛdeɛ kofoɔ bɛfa ɔman no ɛsi kɔɔyɛ kofoɔ bɛbrɛ de ɔman no ma kyɛ sɛ sɛ bi wɔn a wɔ sɛ bi wɔn a wɔyere koraa nyinsɛn no wɔn a wɔyere ada a wɔanyinsɛn no wɔsi kɔ hospital free bandifoɔ tuo nipa wɔ fie sɛ bra bɛgye bosea so wɔ ho a nneɛma wɔn nyinaa mu kɔ so ɛma yɛn nyinaa kaa sɛ ɔman no ayeye na ɔnim deɛ baayɛ NDCfoɔ twaa atoro guu Kufuor so sɛ Kufuor resesa Ghana sika de akoto gold de agu ne kɔn mu. Poplganda a NDCfoɔ yɛ ɛnnɛ sɛm a meka yi papa no memmɔ ne din, ɔno ara tu ne nan pɛmpɛmpɛmpɛ NDCni akɔ Kufuor akɔpa no kyɛw sɛ ɔmfa ne bɔne nkyɛ no ɛfiri sɛ adeɛ a wɔyɛɛ no na ɛnyɛ. Ghanafoɔ nso no wɔtiee deɛ NDCfoɔ ka no ɛna wɔbɛgye amammuo no firi NPPfoɔ nsam. Yei nyinaa bɛka yɛ wɔbɛgye amammuo no firi NPPfoɔ nsam no Yɛhunu ahokyere a Mahama de yɛ komm wɔ Ghana. Mahama bɛsɔre wɔ man no so ma ɛka kyerɛ sɛ wawe nam no koraa ayɛ dɛn, amena aka dompe. A kyerɛ sɛ yɛntie obiara. Asɛm yi obiara bɛka biara no, President Mahama ɔntie. Adwuma ni wɔ man no mu. Yɛhunu yɛn ara nso afei deɛ ɔde asa de akɔ deɛ, ɔde akɔ IMF. Saa IMF hɔ no nso wokɔ hɔ a deɛ ɛteɛ ne sɛ, wo wontumi mfa adwuma. Odwumani bi, sɛ ebia sukuuni bi awie ɛ, awie sukuu na wɔpɛ adwuma a ɔntumi mfa, gye sɛ obi awu anaa obi akɔ pɛnhyen wɔ adwuma mu, aba adwuma mu ansa na wɔatumi de a, areplese no. Enti ɛhɔ no ne pɛn so no ɛna ebenya graduate association, emplo, employment, ɛyi, ɛ, unemployment graduate association wɔ ɔno ne pɛn so, NDC pɛn so. Enti ɔman no mu a ɛyɛ den no, ɛyɛɛ den a, ɛfiri hɔ na ɛbaeɛ. Enti na me deɛ nka meka sɛ ti mmerɛ a kufuɔ ɛfiri soɔ no ɛne sɛ nka NPP bɛto ase that time no a nka na Ghana ayɛ grass nko ara because NPP ne aban a ɛba ɔman mu a ɛde ahotɔ ba ɔman mu na mmom no NDC yɛ amamuo bi a anaa party bi a atorɔsɛm ɛne nkontompo sɛ wɔn na wɔtumi tena dɛm ɛplan ne sɛ yɛnkeka sɛ mu yɛmfa ngu nipa sɛ mɛsɛ ho fi sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtɔ Ghanafoɔ tirim na yɛbɛyɛ yɛbu afo no Me camera bɛsi sɛe. Deɛ ɔyɛ ɔman no nyinaa ma Ghanafoɔ kɔdum so mu four good years. Unprecedented. Mfie nnan ɛna Ghanafoɔ da ɛsom mu. Wɔn mu a wɔyɛ cold store, wɔn mu a wɔpam adeɛ, wɔn mu a wɔyi tire, wɔn nyinaa adwuma sɛe. Ɛma Ghana ɛdɛ ɛboa ɛsi apini a na kyerɛ sɛ ahomete. Ɛna nyame nkyɛ ade nkakra nkakra nkakra. President Akuffo Addo bɛgye akonya yi. 2017 yɛn ni ehu sɛdeɛ nneɛma ɛsi kɔ. Ɔba no ɛyɛ sɛ no. Ɛnam sɛ NDC foɔ asɛm a wɔn ka de ato amanfoɔ tirim sɛ yɛrebɛto aba a, wɔn tumi de bɔntoa, bɔntoa, ɛkura adaadaa nnipa sɛ to aba ma no mɛma wo bɔntoa because wɔn hu sɛ ɔman no education ni sa. Enti President Akuffo Addo kaa sɛ no, sɛ meba a mɛyɛ free HS, free education ama ɔbaa bia, nipa biara kɔ bi. Because obi wɔ hɔ sɛ bie no ɔyɛ kunani. Agya no ɔte hwiɛ no ɔna ɛhwɛ mmɔfra no. Papa yi awu, maame nsa ɛnkɔ no waba, nkwadaa agya atena fie. Ɛnam sɛ nimdeɛ nso ɔne ɔman no nnie nti no ɛna ama NDC foɔ de atorɔ sɛm ɛka sɛm bi de to ɔman no tirim. Sɛ saa na ɛteɛ deɛ kwan no twa no o, akwadaa biara bɛkɔ sukuu free. Ampa so mene wo kase 2017 ɛbaeɛ bɛ six months time ɛna yɛde saa implication implication no baeɛ a ɛstate sɛ yɛ dɛn wɔn mu state akɔ school up to now ne nyinaa ɛwɔ hɔ a ɛkɔ ebio ɛyɛ ɛɛ how do you call it ɛɛ ɔde kan sɛ yi ɛɛ training ɛɛ teachers allowance training no mahama bɛ wɔbɛtwaa mu kufuwa bɛ ɔbɛ ɔbɛ restore. saa na nurses doɔ nso ɔtwaam ne nyinaa nso yɛde ɛbɛma wɔn mu bio sɛ wɔte aseɛ yɛhwɛ covid yɛ baa yɛ yi covid yɛ baa yɛ yi kyɛ sɛ wohwɛ africa nyinaa ne wiase nyinaa no wɔn abɔ akufo ado aba so sɛ nka mesi nyame na boa yɛ sɛ nyame yi yɛ firi mahama mo pɛn so yɛn disifoɔ pɛn so ɛde baa saa ɛyɛ akufo ado pɛn so mmerɛ covid bɛsi yi sɛ mmom na nka mahama na ɛte so saa mmerɛ yi a nka mo kasa ɔman Ghana nka nɛ yatɔn Nyame na yɛ nɛ naseɛ ɛfiri sɛ tɛmɔ covid baɛ no wɔno na timi de nsuo kyɛɛ free ɔgye light beef ɛyi light ɛyi bill nso ɛmaa free abrokyire kora yɛ menua ba spay ha aban anyɛ saa ama yɛn aban fɛ nsuo ankyɛ yɛ free aban ama yɛ light free Nso Africa koraa na ɛsi yɛ nim hwee no koraa no abaa maa amanfoɔ aduane sɛ ma lockdown no baeɛ wɔsan maa nsuo free wɔsan maa light free ɛma health workers no wɔn gya ɛyi front health workers no so no wɔn half of salary etu tum sɛ deɛ nana ado yɛ ɛyɛ no wɔyɛ nneɛma paa de boa wɔn man sɛ deɛ bɛyɛ ɔbɛso yɛ asene nti ama ama president nyinaa bɔ n'aba sɛ covid yɛ baayɛ yi wɔsɔ ne maa n'asene. Na meka besusu sɛ ɔman no mu ayɛ den no ɛnyɛ Nana Addo na ama no aba. Tema covid no mae up to twenty nineteen no na ɔman no mu wɔ dɛ papapapapapa. Na covid no baeɛ no na akosi seisiaa no ewiase amanaman nyinaa sɛdeɛ medi kan kaeɛ no obiara atoto ne pono mu. Sɛbi wowɔ hotel wɔ Ghana, ahɔhoɔ ɛfiri sɛbi amanama amanano ɛba fie no ɛhɔ na wɔba a wɔbɛda ɛma wo hotel manager no wonya sika. Obi a ɔba holiday no ɛnɛ wɔma bio Ɛne saa hotel no hwan na ɛbɛda mu ama wo woanya sika? Workers a wɔwɔ bɛyɛ sɛ five no wobɛtua wɔn ka. Ɛmene ɛbɛyɛ sɛ nnipa mmɛda mu no workers no wɔama bi wɔayi bi adi ama no aka nnipa bɛyɛ sɛ two pɛ. Wɔn mu wɔn kɔ fie wɔn ɔyere ne mma ahokyere bɛba wɔn so. What deɛ mekyerɛ no nnipa no a wɔn nso wɔma mmɛda hɔ no nso so no wo sɛ bio hotel manager no nso no wo nso wonya sika koraa nanso deɛ tua wo light bill because saa adwuma no ɛna wodidi ho ɛno na nkyɛn wɔn mu wɔn kɔfa container Emi bebira lɔɔko. First bɛyɛ spare ha sɛ wokɔfa container a, fɔte fitaa container no ne yɛfa no three three thousand five hundred. Ɛnnɛ wobɛfa koraa woamfa koraa wobɛnya bɛyɛ nine thousand. Ɛdi mfa nsɛ sɛ obi bɛfa three thousand five hundred container na ɔde fa bi a mfa nsɛ tɔre tuo ma na ɔde kɔ a, ebi a tɔre tuo no baako bi abɛgye bia fifty pesos because of price na ɔde faa no no. But ɛnnɛ Ɛduru nine thousand. Ɛduru ne sɛ sɛ fifty pesewas na na ɔtɔn no three thousand five no me nua ba ɛna ɔkɔɔ no bɛgye thousand ɛyɛ eh, fifty pesewas no wɔbɛtum nti ɛna kufu ado na ayɛ anaa ɛyɛ yadeɛ na aba no ɛno na ato wiase nyinaa so a ama bi aka Ghana because Ghana yɛ ne wiase foforɔ bi yɛwɔ wiase mu a saa ɛyi no yadeɛ wei no akɔnkɛ wiase nyinaa no saa yɛ ɛmmerɛ ɔman no ɛna yɛnsuatim bi ɛni sɛ ɔman no mu ayɛ dena yɛn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ sɛ nneɛma bɛkɔ fam Because yadeɛ no maa yɛ no na Ghana na yɛ kama 2017, 2018, 2019 na Ghana ɛɛ move kama but yadeɛ yi baa yɛ no ɛna ama nneɛma nyinaa ayɛ dɛn akɔ fam ɛnti nyɛ sɛ bi Akufo Addo ɛna atutu nneɛma yie nti a wama ɔman no ayɛ saa na mmom yadeɛ na ɛbaa yɛ no ɛna ama wiase nyinaa no ayɛ den a ama ɛbi aka Ghana. Eh papa mɛda wo ase bebree. Na mepɛ sɛ me san hu biom sɛ nkurɔfoɔ bebree complaini sɛ rate a wɔde yi nnoɔma wɔ Ghana no akɔ soro na dɛn na wobɛka afa ho?
Yoo meda ase. Eh deɛ ɛteɛ ne sɛ container no yie no eh ɛnyɛ sɛ bi a ɛkɔ soro. Na before no deɛ na ɛteɛ nie, na amanfoɔ ntua sika rare sika na wɔsɛ wɔn tua ɛma ban no, na wɔn ntua. Sɛ ebi wɔde container ba a, ɛnam sɛ ne control biara ɛnni port hɔ no nti no, nipa bi tumi sɛ bi ɛmi nua ni mi wɔfa ase wɔyɛ mi cousin na ebi a container kra no wɔatwe afam, ne bi yɛ fifty million pɛ na wɔtua. Wɔn nso de ne deɛ ba a, ebia instead sɛ bɛyɛ sɛ bi a bɛyi ne bɛyɛ sɛ 200 million na wɔyi ne bɛyɛ 70 million. Then actual price na ɛda hɔ sɛ ɔtua no na ɛno na wɔn tua na wɔn de kakraa bi deɛ ɛde akɔto aban afutuom. Ɛno nso na ama Ghana nso akɔ n'akyi a up to now nneɛma bebree yɛntumi nyɛ no. Ɛnna wohwɛ demonstration bebree a ɛreba Obiara sɔ dɛ ɔse me kɔ anyɛ. Recently yi a bɛsɛ na ne two days asɛ three days Sunyani. Wɔn deɛ wɔn ɔbaahemaa nana no koraa asɔre agyina mu a the whole ɔman ɔman no nyinaa asɔre ayɛ ɛyi demonstration sɛ wɔn airport wɔn mu akwan na me ɔhemaa yɛn kɔkye aduro ba ne nyinaa ne ahaban. Akufo Addo na yɛto a yɛto aduro ɛyi aba no maa no no. Sɛ bi enyi no bɔtɔ mu sika na ɔde bɛsiesie ɔman no ama yɛn ne wɔn. Ɛyɛ me ne wo Wo, me, ɛna ɔno, yɛn ahoboa ne yɛn toboa a yɛbɛgyeɛ no, ɛno na ɔde yɛ ama yɛn. Enti container amanfoɔ, meka bɛsi sɛ container amanfoɔ sɛ ne boa yɛ den no, na gyina duty a papa no amanfoɔ ɛnyɛ no, enti ɛno na hyɛ amanfoɔ tirim. Enti na ɔnim sɛ oh, obi a Mahama pɛn so, na ɛfo, fo a na ɛfo no sɛ, na hɔ no corruption na wɔ hɔ. because nipa no kɔ incense bi a obi two hundred million anaasɛ one hundred fifty million no na obi atwi afam ama no bɛyɛ sɛ seventy million ne nipa no bi a wɔde ten million anaa twenty million de ato abɛfo tuom de aka nyina no akɔdi so ɔte aseɛ ɛna ba wo ba no sɛ no nneɛma ɛkɔ bɔne ɛnti ɛnɛ no yɛyɛ mpi palace sɛ first ba wokɔ akokɔtua wei kokɔtua wei no ne nyinaa agyae wode kɔsuo ne ɛwɔ awie a ne waa sɛ wokɔ wokɔtua bi a yɛte wo sika ma wo sɛ bi a receipt ma wo na wɔde akɔtua bank na wɔbɛbɛyi wo nneɛma Yɛde sika no nyinaa de kɔ aba afutuom. But ɛnam sɛ yɛde saa adeɛ no hyɛɛ yɛn tirim before no, sɛ yɛba yɛtumi yi no bi a hundred euro, hundred million because of corruption, corruption na ɛwɔ hɔ no, na ebi a wowɔ nya no fo na ade kɔ na wotumi yɛ ɔdɛ. Wɔn nso ba no, wɔn nso abɛyi deɛ seventy no. Ɛno ma ɛyɛ amanfoɔ tirim sɛ saa na yɛyi no. But actual prices no, ɛno na na ɛwɔ hɔ a yɛde yi, ɛde yɛ duty no. Ɛnyɛ sɛ ebi a abaeɛ no na ato duty mu. Yɛbaeɛ koraa taxes a yɛbɛyi afiri port no, ɛdɔɔso bebree. Mahama pɛ nso taxes a na ɛgu port no, sɛ nka na wɔyɛ no real duty a, nka yɛ yie deɛ two hundred ebi ɛkɛnɛ bɛdu three hundred but ɛnam sɛ yɛ no ɛɛ yɛdwen ɔman no ho na yɛn pɛ sɛ ɔman ma no nyinaa tu mpɔn no nti no ɛna ama biribi aba fam saa na ɛteɛ. Okay na wohwɛ a dɛn na wɔn bɛtumi ayɛ afa ho a ɛbɛma saa adeɛ wei sɛ nyinaa agyae. Okay ɛɛ sisi ano Ɛyɛ test paa no wonim yɛba aba mu sisi a na Ghana yɛ population yɛ 30 million 30 million no emu bɛ 4 4 percent pɛ ɛna yɛ wɔn tua tax yɛ nyɛ revenue de firi mu imagine 4 percent pɛ ɛna tua tax the whole ɔman Ghana ne nyinaa Enti bosea a ɔyɛ aboaboaboaboa no nyinaa gyina revenue a yɛntumi nretain mfiri Ghana. Sɛ wote aseɛ? Enti sisi a ne mpaeɛ yɛbɔ no sɛ sisi a yi levy no a aba no, sɛ ɔman no nyinaa gye tom sɛ yɛbɛtua na sika a yɛhwehwɛ no because ɛhɔ nko yɛtumi yɛsɛ yɛbɛnya bɛyɛ six billion na afiri hɔ. Nti sɛ yɛtumi tua no nka ɛboa yɛne a na abaa no nso ahwɛ baabi a ofii sɛ ɛhɔ no ɛhɔ na ɛden no na wɔte yɛ dɛ wɔtumi ahwɛ aso ama no aba fam. Sɛ wote aseɛ because wohwɛ mu koraa no a Tam a wɔde yi Levi bae yi bu ɛyi ɛyi tow boot sɛ wɔyi tow boot no afiri hɔ because wɔhunu sɛ sɛ yi Levi ni ba a obenya sika bi ama tow boot no nso dɛ ɛho agye wɔn na ama sɛ bi akɔniaba no nso ayɛ dɛ ayɛ ntɛntɛm ama nipa because obi wɔ hɔ ɔkɔ adwuma koraa no a Traffic light, obetumi abedi traffic mu bɛyɛ sɛ one hour, ebi a ɔkɔ hɔ sɛ ɔtumi report wɔ adwuma mu ɛbɛyɛ sɛ bi a eight o'clock no, obi de kɔduru adwuma ɛbɛyɛ sɛ ten because of traffic, toll booth no nko ara nti. Sɛ ɔte aseɛ? Nti aba no ɛyɛ nneɛma bi a sɛ ɔhwɛ sɛ ha no ɛyɛ ma no a, na ha no wɔ soro a, na ɔsɔ ha no kakra. Ɛdi ne nyinaa sɛ yɛbɛsrɛ sɛ Ghanafoɔ no, wɔn nyinaa mmoa na yi levy no a yɛde aba no, yɛnyi ntom. Na sɛ yɛgye to mu a, baabi a mfi sɛ hɔ ɔden no, sɛ yɛka sɛ bi a pɔɔto koraa na ɛden aba mmaa sɛ bi a wɔde sɛsikere bi bɛkɔ hɔ na wɔahwɛ a hɔ deɛ no so ama nso ayɛ fam, aba fam ama amanfoɔ. Okay.
Woka saa no, wokɔka eh, tow yi a wɔn ayi. Na tow na wɔn ayi no, wo ne aban ɛyɛ adwen? Eh, hundred percent me ne aban yɛ adwen. Wohu sɛ sɛ wɔbɛhwɛ mu koraa no a, eh, kɛ tow no Nka yɛ private ones ɛna yɛ to. Because ɛɛ eh, menu nyinaa wɔ Zaragoza ha. First of all, efiri Zaragoza ha ɛkɔ Barcelona ne yɛ twa toll na yɛ private one. Wohu sɛ yɛ kwan no na ɛno deɛ na ɛda ɛɛ eh, old wine no ano yɛ fa so yɛ ntwa toll no. Ɛno yɛ single. But double dual ɛɛ eh, college no laa no deɛ na yɛ ɛyɛ ɛzɛ ɛyi private ones. But wɔn gye wɔn sika wie no. Aban no amfa toll no anto so bio. Na ɛyɛ contract na wɔde yɛeɛ. Contract no soeɛ no, aban no ayi toll no afiri hɔ. Ɛno kyerɛ sɛ wɔaboa temanmufoɔ no. Ɛno nso ama akɔneaba no nso no ayɛ free. Enti toll no a aban no ayi afiri Ghana hɔ no, ɛyɛ ɛyɛ papapapapa because Sɛ wokodu baabi a wotumi sɛ ɛhɔ akye paa a, obi nkɔ obi mma. And not because of tow. Ɛna bi ka wokɔ adwuma na wo ho kyere wo. Ntutuo no kura ɛba gas oil ɛno a ɛba no kura no. Ɛtumi ma ɛdɛ ɛnya yadeɛ ne nneɛma effect. Ɛti no ɛno ma nnipa ho kyere yɛ dodo. Nti abaase bi wɔhwɛ saa nneɛma no nyinaa no a sɛ bi o wobɛgye nyɛ sika na wo man wo manfoɔ bɛwuo deɛ ɛneɛ sika no nkɔto baabi. Na sɛ na me manfoɔ no nya nkwa. Because wɔkaa no asɛm bi sɛ mmerɛ covid no baeɛ no ɔse wɔwɔ kwae a nimdeɛ a wɔde bɛfa so adɛ ama economic no economy no agyina na mmom wɔnim kwae a wɔbɛfa so ma nipa nkwa adeɛ aba bio nipa wu a wɔde bɛba nkwa mu bio because wei yɛ president a ɔdwen nipa ho te sɛ ɔbɛdwene sika ho sɛ mepɛ sika mepɛ sika no na ne manfoɔ anya yadeɛ no deɛ ɛna ɔbɛyi tone no afiri hɔ ama manfoɔ anya Akɔneabadie no ama wɔn adwuma ayɛ dɛ ayɛ fɔfɔ ne yadeɛ nso a nso tutuo na ɛbɛnyɛ de yadeɛ na ɛba na ne nyinaa nso ama amanfoɔ de so na ɛnya ahotɔ de atena wɔn mmaa no. Ɛyɛ Mister Sanko na me ne no retwetwe nkɔmmɔ, the chairman of NPP, Spain, Zaragoza. Na Paapa wo kasa no, wo kaa toll no ho asɛm no. Ɛɛ, wɔn yii yɛn no na mmaa bebree rekɔmpleni sɛ hɔnom na wɔtɔn nnoɔma de hwɛ wɔn mma. Na ɛno hɔnom no wohu sɛ ɛha adwene kakra? Yoo, ɛɛ, me ba, ɛɛ, deɛ kakra a mɛtumi aka afa ho ne sɛ, Dwo no, ɛnyɛ me, ɛnyɛ me dɛ sɛ yɛayi wɔn afiri hɔ mmerɛ a sɛ bi obi wɔ hɔ a ɛhɔ na ɔtɔn nneɛma na ɔde didi na sɛ ɔhwɛ mu susu a toll no hɔ no so no ɛhɔ nyɛ market because aburokyire a yɛn nyinaa yɛ sɛ yɛpɛ discipline no a yɛn nyinaa yɛkɔ no yɛkɔ Barcelona a sɛ obi a nyina toll so wɔtɔn nneɛma obi a nyina baabi kyɛ wɔyɛ biribi ɛna market nso wɔ Elia baabi a wobɛtumi akɔdi dwa wɔ hɔ. Doo no, ɛnyɛ me dɛ sɛ aban pam wɔn anaasɛ yɛyi to anifrɛ ma wɔn adwuma bɔ wɔn, na mmom no, sɛ yɛka sanitation a, ɛwɔ sɛ yɛyɛ yɛma discipline nso ba ɔman mu kakra. Because sɛ bi oto wokɔ adwuma na obi kura tumi fa ho tumi bɔ obi glass. Because wobɛhu na chewing gum paano na kyɛ sɛ wokura no wonya ayi dwen kura na wode ayɛ biribiara. Wɔhono. Enti mimi fa mu deɛ ɛɛ ɛfa baabi no Ɛɛ, midi ho yaw kakra ma wɔn sɛ sɛbio wɔbɛnya biribi adi ne yɛn mma adidi. Nanso no, aba no sei no nso no, ɛbɛboa sɛ wɔnkɔ market place hɔ because baabi a wɔbɛgyina adi dwa biara yɛbɛtɔ. So wote aseɛ? Enti na sɛ aba no ayi afiri mu a, ɛnyɛ wo wo nti na mmom sɛbio wɔwɔ adwuma bɔ wɔ na mmom bi a nneɛma a ɛrekɔ so ne sɛbio nnipa nnya kwan nkɔ adwuma no na ama no ayi. Enti no sɛ wɔyi toɔ no afiri hɔ a, wobɛtumi akɔ market place na de nneɛma a wosɛ wotɔn no na wakɔkɔtɔn na wanya w'ano aduane. Fo, meda obi biara ase, ɛyɛ mo nuabaa Ɔhemmaa Tina na ɔgu so a ɛne mo retwetwe nkɔmmɔ. Meda so de me papa, Mister Sanko, na ɛwɔ ha yi sei, the chairman of NPP, Spain Zaragoza. Yɛwɔ paapa. Seesei ara yɛwɔ two parties na ɛwɔ hɔnom. But seesei ara no NPP foɔ reka biribi sɛ breaking the aid, breaking the aid. Na deɛn. Ngyinasoɔ na mo wɔ a mo de ɛɛka saa? Yoo ɔbaahemaa Kyena ngyinasoɔ deɛ yɛwɔ bi paa because NPP ɛyɛ party bi a etu mmra a ne yɛakyerɛ wo sie. Sɛ meka sɛ deɛ edi kan wo te sɛ meka na ɛyɛ Kufuɔ amamuo a ɔbɛbu ne Ghana. Ghanafoɔ hunii amamuo papa a yɛbɛbu yɛ. Sɛ yɛhwɛ amamuo a because Sɛ bio, nnipa a ɛte ɔman biara no repɛ puntuo repa ho tɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔman no bɛtu mpɔn na nnipa mu temanmufoɔ no deɛ anya ahotɔ. Na sɛ woyi NPP aban firi hɔ a, alternative ɛnyɛ NDC. Ɛdeɛ nti na meka saa? Because NDC yɛhu wɔn pɛn Since nineteen ninety two yɛbaa democracy koraa no before no yɛ osogyam na yɛ PNDC nti ɛno deɛ menfa nka ho but yɛbaa democracy no a ɛyɛ nineteen ninety two yɛbɛyɛ democracy no ɔmo bɛdii eight years yɛhunu amamu a Rawlings bɛbuu no ɔman no mu yɛhunu amamu a Rawlings bɛbuuyɛ ɔman no asɛsɛ bio yɛte anwea so yɛte desert so Ahokyerɛ paa pɔtee na na Ghanafoɔ te mu. Ɛna Kufuor bɛsɔɔ ɔman anim. Ɛna mekaa sɛ ɔbaeɛ no, ɛkaa no gu yɛn so. Yɛn nkwadaa nni adwuma nyɛ. Ɛmu obi nkɔ obi mma. Kyerɛ sɛ nneɛma basaa. Ɛna Kufuor de yɛ kɔɔ HIPC. Ɛna Nyankopɔn Adam ne nimdeɛ ne ne nyansa mu no, ɔsan yii yɛn firii HIPC mu. Ɛna ɔbɛ startee sɛ ɔrebuilde ɔman no. Kekufoɔ hyehyɛɛ ɔman no ma ɔman no de ɛyɛ akɔnɔ. Ɛnɛ NDC foɔ koraa ankasa ankasa rekasa a yɛbɔ Kufuor din sɛ Kufuor amammerɛ, Kufuor amammuo bɛbu Ghana deɛ na ɛyɛ kama. Ɛno kyerɛ sɛ NPP sɛ yɛwɔ amammuo mu a anaa yɛwɔ abaa mu a ɔman no de ɛho tɔ wɔn. Ɛno nti mmerɛ Kufuor de n'aban bɛba awieɛ no, sɛ bi Kufuor pɛn so Na mede ka kaeɛ sɛ, sɛ bio maternity wokɔ hɔ free, akwadaa kɔ sukuu a wɔdidi free, kofoɔ bus akwadaa wokɔ sukuu a, kyɛ sɛ nneɛma bi a kofoɔ de baeɛ nyinaa de sɛ system sɛ aburokyire pɛpɛɛpɛ. Ɔbaa wo nyinsɛn wobɛkɔ hospital free, akwadaa kɔ sukuu ɛno ara sɛ ɔwɔ n'akyi kɔ ɔkɔtena bus mu a wɔntua kaa sika. Ɔkɔkɔdu sukuu so a wo a wofɔn no so no Woma di akwadaa no aduane. President no ara na bɛma no aduane adi. Enti ɛmaa sɛ ahotɔ baa ɔman no mu. Adwuma nkakrankakra nso startee sɛ ɛba ɔman no mu. Yɛn economy nso so baeɛ ma ɛyɛɛ kama, ɛgrow kama. Wote fie koraa na bankfoɔ koraa ɛba wo nkyɛn sɛ yɛ yɛ dɛ wompɛ bosea. Because that time no wɔwɔ gyidie sɛ woyɛ adwuma a wobɛtumi atua. Ɛno ne ɔman ne amammuo papa. Ɛna yaanom Meka yɛn anom a, yɛn ne yɛn nuanom, opponent foɔ yi, ɛbɛdi ɛtorɔ, propaganda, nsɛm a yɛnka ɛde ka gu Kufuor so, yɛkɔto aba, ɛna gya Ghana foɔ, Kufuor anto ata, ɛna ɛkuo titi a yɛde ma NDC foɔ. NDC foɔ bɛsɔ wɔn anim pɛ. ɛna ohunu sɛ wɔn hunu sɛ sika gu kɔfɛs mu no wɔn sitatee sɛ wɔn wisu sika no wɔn wisu sika no eti mmerɛ ɛnu baa no ho sɛ ei ɛdi adi na mi yie no na kɔfɛs no nyinaa yɛ hwee even sika kura yɛde bɛtɔ fuel ɛde ayɛ ayɛ apawa generator ama na ayɛ ayɛ asɔ nkanea no na ban no wɔte soɔ no ɛyɛ his excellence John Dramani Mahama na ɔntumi ɛntɔ bi. Yɛkɔbisaa no hɔ sɛ yɛde asisi a deɛ sɛdeɛ ɛteɛ no, yɛahye nam no ama no aka dompe. Ɛnyɛ na mekaeɛ o, ɔno a president no ara n'anum tɔn sɛ Ghana sika no yɛadi ama no asa. Wɔse yɛawe nam ama no aka dompe, yɛawe nam ama no aka dompe deɛ, sɛ ɔbu yɛ bɛ. Ɛtumi sɛ sika no na ayɛ yɛadi ama no asa. Ɛnso Kufuor kɔ no so ɔgyae sika kama. Afei deɛ Ghanafoɔ kɔ ahokyerem, yɛkɔdu nsɔ mu, amanfoɔ nya nkanea mfa nna, yɛnya hwee, kyɛ sɛ woyɛ biribi a wohwɛ a ho ntwa. Wasan de akɔ sɛ IMF sɛdeɛ medi kan kaeɛ no. Ɛhɔ no nso wokɔhyɛ hɔ a wontumi mfa dwuma. Akwadaa wie sukuu ɛno ara nso ɔte fie. Ɛhɔ na ɛbɛnya teachers bebrebee, nurses bebrebee. Wɔn awie sukuu nso wɔn nyɛ adwuma nyɛ. Na aho ahomete. Ɛna nkakra, kakra, kakra, kakra, kakra. Yɛkeka yɛ no minister se, adwuma ni wɔn anim. Minister se, wopɛ adwuma yɛ a kokotwa serɛ. na fa kɔtena kwa a wɔn amanfo a wɔyɛ mmoa no te asɛm a me nsɛm mu aka yɛ o amanfo a wɔyɛ mmoa no bɛbɛtɔ na dɛ wɔnyɛ bi adidi ma ama so bɛka mmea nti a his excellence wɔbɛka mmea nti a ɔse wɔnyɛ magic ɛna wɔtumi ama adwuma wɔno ndc foɔ no wɔn nso wɔn pa bɛn mu aba ayi no 2024 no nti ɛnyina soɔ no ne yɛka kyerɛ sɛ break the eight no ebi no no obi a wɔso wɔnyɛ magic ɛna wɔma wɔn adwuma Wo minister kasa me antie a. Wɔsi yɛ ano school fo no kotwa serɛ na yɛn kɔfa wɔn mmoa na yɛn kɔtɔn. Yɛbɛnya sika di. Wo minister baako so kɔ biara na ɔsɛ wɔka kyerɛ yɛn sɛ sɛ Ghana ayɛ hot ama yɛn a yɛn tu nkɔtena Togo. Saa wɔn ma ɛyi saa mmamuo wei ɛna wɔsɛ wɔsɛ apa abɛn mu aba. Ɛno nti medwene ho sɛ Ghana foɔ no sɛ bio yɛn wɔhoro yɛn mu nkɔ ɛsoro. Ɛno nti Ghana ni bɛbie ni hɔ a wɔn de ɔdwen Ghana ho a wɔbɛto aba twenty twenty four saa ma NDC foɔ sɛ wɔn bɛfa me dwa no because maame ka biribi nkyerɛ ɔhemaa sɛ Ghana foɔ metia na meka sɛ wɔn bɔ wɔn suo kɔto aba sɛ ɛbi yɛ Ghana yɛn ho kyere yɛn yɛn ho kyere yɛn because ahokyere na wɔn nso no ɛnyɛ Ghana nko na esi a wɔn ho akyere mu because mmerɛ maama te soɔ no kolola koraa baayɛ no ekum nipa two hundred and fifty just kolola na enye wiase nyinaa yadeɛ no. Ɛyɛ Ghana yade a efi kɛkɛ no eku nipa two hundred and fifty. Wanso obiara sini wɔ Ghana. Even nsuo konko baako koraa wantɔ mma Ghana ni ba bi sɛ sɛ bi yɛakɔ ho yɛhia nti mo nyɛ nom. But amammuo a Nana Addo Kwakufoɔ Addo bue a ɛde ahokyerɛ wiase nyinaa ahokyerɛ bɛtoo yɛ soɔ no, hwɛ ade papa a ɔyɛ maa Ghanafoɔ. Ɛnnɛ yi koraa a meka sɛ ahokyere nni hɔ, sika nni hɔ wiase no, sei wɔde tua nnipa ka wɔ ayi ɛɛ sukuu, otua otua ɔbɔ wɔn ka ma wɔn kɔ sukuu. Free education yɛn twɛn, yɛgu so a yɛn mma kɔ sukuu. Sɛ Ghanafoɔ yɛ mistake na wɔkɔto aba ma NDC, wɔn hu sɛ wɔn mma na wɔn kɔ sukuu no nyinaa no, wɔbɛtwam. Because mmerɛ a yɛkaa sɛ yɛbɛyɛ free education no, asɛm a wɔka yɛn sɛ, sɛ wɔwɔ two billion a, Over kɔsi free education mu. According to Mahama ɔka no rɛ sɛ ɔwɔ two billion a ɔmfa nkɔhyɛ education mu. Ɛne saa nnipa a ɔhwɛ a ɔmo ba U-turn bɛka kyerɛ wo sɛ moto ma no ɔbɛtoa free education so a na ɛyɛ nkontompo. Ɛyɛ ne sika a ɔbɛnyaeɛ a ɔde kɔguu fie no a asa no. Seesei ɔno nso ɔkɔ a ɔmma bio. Ghanafoɔ montie me. Excellency Mahama wo nso ɔkɔ a wei no ɛfefa no ayie. Ɔkɔ a ɔmma bio, four years ɔmma bio. Mo agyapadeɛ a mo mpempena no yi no ɔbɛsesa de akɔgu fie. Ghana nso deɛ ɛsɛ sɛ president kɔ ayi a ɔdi aba awie no ɔkɔ a gye sɛ mfie num mfie du ansa na yɛtumi ɛne no aka ho asɛm no. That time na deɛ na biribiara asɛe awie. Ɛnti Ghanafoɔ mehwɛ kamera mu atu mo fo. Mma mo nyɛ mistake ɛnka sɛ Ghana ayɛ den ayɛ den. Na burokyire a yɛwɔ no First paa petrol na me car me fare no forty nine euro. Me car a me de me nante wɔ kurom ha no na me use me tɔ petrol fare no forty nine euro. Ɛna me fare petrol sixty three euro. Ɛni sɛ Ghana ayɛ den a ɛnyɛ Ghana nko na ayɛ den. Spain ha yɛteɛ no aha nso ayɛ den. Gas wɔn atutum. Electricity wɔn atutum. Enti mɛsrɛ mo, me nsa da me nsa yam, sɛ aban a ɛbɛtumi ama ɔman Ghana ho atɔ wɔn mo na wɔn ho adwe yɛn no yɛ NPP aban. Enti 2024 ma mo nwene deɛ NDC foɔ ka ɛna ɔman no mu ayɛ den, ɔman no mu ayɛ den, ɛno saa na wɔn yɛɛ yi a wɔn bɛgye aban no firi kufoɔ nsa mu a wɔn de kɔhyɛɛ IMF ɛma Latu Afosu kɔɔ mu mfie nan. Woi deɛ nneɛma mmiɛnsa na mo de gya mo Ghana foɔ, sɛ mo antie na mo kɔtoɔ ba ma NDC, wɔn ba adum so no mo bɛkɔ mu bio. Free education, wɔn bɛtwam, mo mma bɛsa bɛtena fie, wɔn nkɔ sukuu. Deɛ ɛtɔ so bi wɔbɛsa de wɔkɔ IF, IMF, mo mma nyɛ adwuma nyɛ wɔ Ghana. Eti mesrɛ mo, sɛ mpɛ sɛ ɔman no tu mpɔn a, ɛyɛ NPP ne alternative a ɛbɛtumi aboa ɔman Ghana. Ɛfiri sɛ ɛsi deɛ ɔyɛ bie no, ɛna yɛde gyina twerɛboɔ ano ɛti ma mu nyɛ mistake kɔto aba mfa ma NDC na deɛ ɛkɔ no nyina mfisa nyɛ bia no ɛkakra kakra akokɔ bɛnom nsuo wɔn nso ɔman no mu ayɛ den ewiase nyinaa ayɛ den ɛnyɛ Ghana nko na ayɛ den na mu Nana Addo ɛde nneɛma egu kwan so a kakra nkakra nkakra nkakra biribiara bɛyɛ ok ɛno nti na ɔsɛ mo mmoa no na yi levy a ɔde aba yi Momma yɛn nyinaa mfi akyiri wɔ ho sɛ mu wɔ den, na wotwi ataku, na mentwi ataku, na yɛmfa nkyekyere yɛn mmaa no, na wɔn mmaa no bɛyɛ yie. Ɛno nti na meka sɛ saa kwae wei so na yɛde bɛgyina a yɛde bɛ break eight, because yɛwɔ bi ka wɔ Mahama ho, yɛwɔ bi ka wɔ NDC ho, yɛwɔ bi ka wɔ wɔn amammuo a wɔbɛbu, amammuo fo a wɔbɛbu yɛ a wɔde Ghana kɔɔ mu no. Mmerɛ no so a, mmerɛ no ara na ɛbɛkyerɛ. If you reach uh, the bridge, you will cross it.
Yoh. Eh, me papa, mɛda wo ase bebree sɛ yɛfrɛɛ wo de kɔɔ One TV. Wotumi baeɛ, ɛma yɛtumi ne wo bɛtwetwee nkɔmmɔ. Yɛbɛsan ada wo ase kɛseɛ pa ara. Na yɛhwɛ afe a yɛwɔ mu yi a, ɛyɛ last month of the year. Ɛyɛ Buronya mu ara na yɛrewura yi. Abɛn, menim sɛ wontumi nkɔ fie, ɛna moreba, so w'abusuafoɔ nyinaa wɔ ha yi sei. Enti Me eh, mepɛ sɛ wonto nkyea ɛma w'adɔfo a wɔwɔ fie. Yoo, meda ase, me ba. Eh, deɛ edi kan, mɛsa de nkyea kɛseɛ a ɛfiri Otwedeampo Onyankopɔn nkyɛn de ama yɛn nua President. Adwenkɛseɛ a ɛwe adwe. Nana, metoo so a na masɔre, sɛ yɛanhyia wo a, sɛ manhyia, nka ɔman Ghana nka atɔ, mmerɛ a yadeɛ yi baeɛ yi. Wo nyansa ne wo nimdeɛ a de boa ɔman Ghana na ama ɔman Ghana saa mmerɛ yi gyina yɛn nan so. Nti mekyea wo bebree. Nyame nhwɛ wo so na ɔnto wo nkwa mu. Baabi a Nyankopɔn de nyansa maa Solomon no, ɔmfa saa nyansa korɔ no nsan mfa nnom wo na wo mmerɛ kakra a aka yi no, Awurade mmoa na ɔnte mmu ɔman Ghana na ɛnyɛ krabɛhwɛ. Mede nkyea nso san kɔma Yɛn ni ara yɛ yɛ MP Kennedy Agyapong ne me adɔfoɔ a wɔn hwɛ me nyinaa. Me kyea Ghana man nyinaa, me kyea me nua mmaa nom, me wɔfa asefoɔ, abusuafoɔ nyinaa a wɔ Ghana. Obi a ɔnim me biara no, wo hwɛ me wɔ ɛɛɛ Duku TV a, na kyerɛ sɛ me nso so no me kyea wo bi. Ɛnka sɛ mammɔ wo din nti mankyea wo. The moment a wobɛhwɛ me a mekasa na kyerɛ sɛ wo nso no wo nkyea mede ama wo. Mede nkyea ma Ghanafoɔ nyinaa. Awurade nhyira Ghanafoɔ nyinaa na ɔntɔ su pa ngu wɔn so wɔ Yesu din mu.
Amen. Me nuabaa Ɔhema Tina na nnɛ ɔne mo twetwe nkɔmmɔ no. Afotuo no a me papa Mister Sanko, the chairman of NPP Spain Zaragoza ɔde maa yɛn nnɛ no, momma Ghanafoɔ yɛn nyinaa yɛntie no aso pa mu. Na yɛbɛkɔ so ara ada mo ase mo a mo hwɛ Dukun One TV, mo a mo hyɛ, mo subscribe, yeah ɛna me san akae mo mo nhete on the bottom sɛ yɛ posti video biara mo you will be the first person to get it me da obi biara ase.
Mema afutusɛm kakra yi wɔ asopemɛ.